хитре пулма тенӗ пек. Тепӗр чухне вӑл суян та курӑнать каҫарӑвта. А юхташу тӗнче пысӑк чӑнлӑх пулчӗ. Унӑн чунӗнче те ҫав палла Чунра касса кӑлармаҫҫӗ пуль, анчах та тем тӑмхи пурахнӑ. Вӑл ҫав пек ҫуралнӑ. Рункӑ ҫийӗнче ҫап-ҫатрака уйӑх тухса ларчӗ ун чухне. Ман кадрсем те сыхланса юлнӑ сӑмах май. Ҫав уйӑх та чӑваш кӗпиллӗ кӗвелнелле хӗр тӑнӑ курӑнчӗ мана. Унтан вӑл ак ҫак хӗр каларӗ, ун лаҫҫинче вӗреннӗ тесе. Унта кайса куртӑмӑр, интервьюсем илтӗмӗр, ӗҫ ҫыртӑмӑр. Тепӗр кунне кармӑр тӑвана, Пӑвара унта курав уҫнӑ. Мӗнле сумлӑ курав, тутарӗсем те тата чӑвашсене мӗн таран хисеплеме пӗлеҫҫӗ. Мӗншӗн тесен чӑвашӗсем хӑйсене хисеплеттерме пӗлеҫҫӗ. ӗҫлеме пӗлеҫҫӗ. Хыпарсенчен малтан ҫакӑн пек календарьсем кӑларса та. Ан тив, пысӑках мар ӗҫ пултӑр, анчах мӗнле пӗлтерӗшлӗ. Ку вӑт пӗчӗк пӗчӗк кӗнеке вӑл. Пӗрремӗш кӑна-ха. Паян роман.
Кунта мӗн чухлӗ информаци. Ӳкерчӗксене ӑнланас тесессӗн ҫак чӑвашӑн уҫлӑхне, уҫлӑх пӗтӗм та, Унта ҫӑлтӑрсем, унта аславит, унта турусем, пилӗх, унта чӑвашӑн пӑхӑр кӗмӗл ылтӑн тӗнчи тусем, юпасем, аматур, йӑлтах, йӑлтах, йӑлтах тӗнчене тытса тӑракан пӗтӗм хӑват кунта. Кашни ҫӗрте чӑваш палли ӳкерчӗкӗсене пухса тухӑр-ха. Кашни вот ҫакӑн пек вунике ӳкерчӗк тейӗпӗр, унта тата та пур-ха вӗттисемпе пур. Унтан тата ҫумӗнче вӗсене кӑштах та пулин ӑнлантарса пани пур. Уяв мне пӗлтерет, ӑҫта сыхланса юлнӑ вӑл? Нурлат тӑрӑхӗнче, Тутар ҫӗрӗ ҫинче. Чӑвашсем ӑна упрайнӑ. Ун пек уявсем ӑҫта упранаҫҫӗ? Ӑҫта хамӑрӑн авалхиттен упранаять? Ӑҫта йӑлт пӑтрашса пӗтмен пирӗн ӑс-тӑн чун-чӗре? Эпир чӑн ҫула хамӑрӑнне ҫухатман. Вӑт ҫавӑнта кӑна пулма пултарать вӑл. Мӗншӗн тесессӗн чӗлхе вӑл пурӑнать йӑла-йӗркере, йӑла-йӗрке пурӑнтарать чӗлхене, йӑла-йӗрке вӑл тусса тӑрать Тӗнрен. Тен, вӑл питӗ пысӑк хӑва. Тутарсем миҫӗшер ӗмӗр хӑйсен тӗнӗпе пурӑннӑран хӑйсен ячӗсемпе пурӑнаҫҫӗ, хӑйсен йӑли-йӗркине тытса пыраҫҫӗ, хӑйсем хушамачӗсемпе пурӑнаҫҫӗ. Эпир нумайӑшне вӗренетпӗр хавсенчен. Тура шӗкӗр, юнашарах вӗренмеллисем пур, вӗренмелли Хӑйсен ячӗсем мар, илнӗ ятсем
Кӑнаҫ-и, Аҫук, кӑнаҫ мар-и, пир, вӗсенчен вӗренмелли питӗ нумай. Вот ҫакӑн пек вӗрентекен, ӑна ӗнтӗ хамӑра вӑйлӑ-вӑйлӑ тенипе Хамӑр хушӑра унти калани те кун пек калани те кирлӗ. Эпир вӑйсӑр тени те кирлӗ, тепӗр чухне вӑйлӑ тени те кирлӗ хавхалантарма. Вӑл килте ҫӳппе урама кӑларни мар, хамӑр хушӑра калани, лайӑх пулас тесе калани. Ҫавӑнпа вичкӗн сӑмах вӑл пӑсмасть пире. Ну, тутарсене те мухтассым килет ман. Мускавра та тухса калаҫнӑ чухне эп именмесӗрех каларӑм. Хусанкайпа аталанать. Эпир вӗсенчен юлмастпӑр. Атӑлҫи халӑхӗсенчен иккӗмӗш эпир вӗсен хыҫҫӑн аталанса пырасшӑн тесе кирек ӑҫта та хуть вӑл литературӑра, литературӑн кашни пайӗнче, хуть ытти ӳнерлӗхре театр енӗпе те мӗнешкел хираҫҫӗ вӗсен театр критикӗсем, мӗнешкел шӗкӗлтеҫҫӗ, ача ҫиҫӗм кӑлараҫҫӗ, сӳтсе яваҫҫӗ, хӗрхенсе тӑмаҫҫӗ. Анчах ӑспа, ӑнланулӑхпа пире каламалла пӗлӳ ҫитмест. Вӗренӳне иле пирӗн. Ҫав паян Ҫӗпритун Спиридон, Михайлов Янтуш икҫӗр ҫул тултарнӑ май Олег Цыпленков канмалли кун кайса ӳкерсе килнӗ те ҫавна ыйтса илтӗм те ӗнтӗ ҫавӑнпа ӗҫлесе лартӑм эп кунта киличчен. Икҫӗр ҫул каялла пурӑннӑ чӑваш. Вӑл калать, манӑн хама пултарнӑ халӑха тет, ҫав йӑха тет, пӗлӳлӗх енне тет, хам хыҫҫӑн уттарас килет тет. Ҫитет переди тӗттӗмлӗхре пурӑнса-и? Ҫак шухӑш вӑл икҫӗр ҫул каялла чӗрӗ пулнӑ, хутла пӗлмен вӑхӑтра. Паянхи кун вӑл кивелни, кивелмен, яланах пӗлӳлӗх енне туртӑнмалла. Ҫавна манмалла мар, ачасене вӗрентме ямалла пирӗн аслӑлласене. Вӗсем илччӗр тӗнче пӗлӗвне, анчах тӑван халӑхшӑн ӗҫлеме вӗсем килччӗр. Тӑван халӑхшӑн ӗҫлес тесен, укҫа хыҫҫӑн ан кайччӑр тесен, ӑна чунӗсене Вӗсен чунӗсене пирӗн ачаранах мӗн пӗчӗкрен хывса ямалла хамӑрлӑха. Питӗ чун-чӗрере саламлатӑп.